Балаҕан ыйыгар кэлэллэр. Усмайана, Амманы, Теребу куораты чөчөгүрүйэн кэлэллэр. Куоракка хэттини түөрт күнүгэр өйөҕө асаанай балаһыанньа биллэрэллэр. Онно кыһыллар буоллаҕына бытыкусук барахха олорон хаалаллар. Аммаҕа, Ньурбаҕа, Бүлүүгэ, уонна Верханскайга олорон хаалаллар. Атынным-бартым ол ылаллар. Дьэ ол хоһоонно Георгий Семенович Ефимов, кини буоллаана бэйэтэ Дьааҥы байын уола, үөрэхтээх, Солнская революционная дьүрүс үрэҕин бүтэрэр үрдүк үөрэхтээх, ол кэлэн бити ойуункайдаах сыгараннар үлэлиир бутуохха. Бу, бу куриккуҥҥа үлэтин сүрүн тула буоллаана норуот үөрэҕин дьаһайа. Ол сылдьан буоллаана тиэраһыны ойуункайдаах оҥоһо бити туруатта автономияларын боппуруһун эмиэ баһаартан киирэн барар. Ол онно баһаатсан кини ахсыс уонна тохсус сиэстэрэ да диэтэр Москваҕа бара сылдьар. Омскайга, Новосибирскайга онно баран быһаатса, бу саха эрэ автономия булуохтаан уонна элбэх проектары, элбэх маалары булуyor. Ол суруйан сылдьан буоллаана кини тугу сөрдөөбөт. Очутовочи кыһыл террор саҕаланар. Биллэрин курдук, бастааҥы заговор, Ороһун заговора диэн ааттааннар, атычча ыйыгар, быйчатоҕо сүтүрбэ халлаха хаалынан, онно аҕыс киһини Күлүүмнүүрдээҕи Роман Росуннаах уонна атыттары ытарга ууран бараннар Омскайга ыыталлар. Ол Омскайга ыыппыттара омскайдар бу дьоно Буреевовтан босхолоон биһэлэр уонна сьонно сир нааска ыйдаҕалаллар. Ону таһынан сэттэ уон киһи манна хаайыллыбата. Дьэ, итинтэн хаҕалаан Бүлүүгэ, Өлүөхүмэҕэ, Аммаҕа, Тааттаҕа, Верхоянскайга араас заговордары арыйталаан киирэн бараллар. Олортон ол аайы биллэн туран дьону туталлар уонна Сүрүн буруйдаахтар дьэрэй халайааччылар диэбиттэр ытаталыыллар. Аҥардас холобура Өлүөхүмэ өттүттэн киһи тыллар. Дьонно хаан улахан айдааны таппыт заговор олунньутааҕы заговор 1972 сыллааҕы. Оннотто биллэринэн 34 киһи тыллар. Ити буоллаҕына сүрүннээн саха оччотооҕу били үөрэхтээх дьонноро уонна үс сүүс киһи тутуллан хаайыллар. Тутуллан хаайыллааччылар сорохторо кэлэр иттэр олох да бэл диэти сулууспайдах кытта тутуллан хаайыллаллар. Дьэ тинник айдаан буолар. Ананус ситэрэн Саха оҕолаһын били Иркутскай району оҥороллор. Ананус ситэрэн буоллаҕына сахалары бу бит тыһыынча саханы Бодойбоҕо көмүскэ, үлэҕэ илдьэ барыаххайдыа. Мин ананы иһитэрэн буоллаҕына, дьэ, баайдар ити үс туох кылаас күннэрэ изоляция диэн политиката хаалана. Ол аата буоллаҕына, бастакы кылаастаахха бу дьону олох хайдах тураллар да ордук диэлэртэн үүрэн таһаараллар, суаттаах баайдарын доллан батын туһэриэскэй былаас туһугар диэн Иккис буоллаҕына бу сэбиэскэй хойууһу, сэбиэскэй былааһы утары сэриилэһэр дьонно хос моонньоохторо диэн. Олортон эмиэ барытын ылалар уонна өстөбүүтүн күһэлэн үлэҕэ ыытабыт буолар. Аны үһүс буоллаҕына бу дьоннорго аһынар, сымнаҕастык сыһыаннаһар уонна урукку баайтарга аймахтара гыннара диэбит ол оннук. Ол холобур ити Чурапчыга буолбут ити Ленин телеграммалаах иккис били партията оһохтон мунньахтарына бу Батурскай уонна ити Омол устуһэр туһунан киитиһин ол кичилиһэртэ хайыыллар. Ити айдаан барда күөдьүтэн кэлэр, онтон хултан Георгий Ефимович ол курдук үтүө батык үлэлии сылдьан бу кыһыл террору сөбүлээбэккэ тохсунньу олунньу диэки чокка биллибэт Москваттан ити Муһаттаах Ойунскайы кытта ол автономия округун быһаастан төннөн иһэн Чурапчыга тиһэн хаалар. Ол онно тиийэн де Чурапчыга тылын тыһынча тоҕо сүсүрбэт кыһыллаахха кулун тутар икки күнүттэн уон икки күнүгэр диэри ВИАНУ Временное Якутское народное управление, ол аата Саха сирин норуоттарын кылгас управлениетын диэн тэрийэллэр. Ити управление хэттэ киһини быыбардыллар. Ити туохха Алексей Алексеевич Кулаковскай ыҥырыылаах быһыытынан сыдьыахтаах, ону кинини кэлбэт, аккаастанар. Дьэти дьоннор бу биһиги хайдах гынабыт диэн ис боппуруһаларылар. Биири буоллаана эбэтэр биһи бу дьоппоннорго кыттаммыт дьоппоннору көмөҕү ыҥыран бу саха иһигэр бассыылыктары уһулларабыт диэн эбэтэр буоллаана бу Коробейниковка холбоһоммут Советскай баһытары эбэтэр бэйэбит армия тэринэн бэйэбит оҥоһулхайна. Ону биллэн туран кинилэргэ хаамай табастан дьобу Коробейниковка холбоһуу буолар. Той жаха Коробейниктааҕы хайыла Бу Дьокуускай диэн олордохторо дьэ. Дьонно хайаан бараннар дьэ бу араас дьаһалы ылар, онно сүрүн туохтара ити листовка агитация барыта туох бу ЧК-ны утары. ЧК бу оннук дьон өлөччүлэр оннук сиэхсит оннук туохтар гинген. Да диэтэ ким билигин үчүөйдүк таннары, ким билигин үчүөй дьиэ олорору, ким билигин үчүөйдүк аһыырый олботы чекистер ЧК-лар диэки оннук ритуалылар. Ол гынан баран кинилэр

Ити Амма, Таатта, Чурапчы уусалдын дьылҕата. Бүлүүгэ баллааны кинилэр кыайан тиийбэттэр, онно уполномоченнарыгар хоту баллааны олох таларбаттар. Сүрүн лозуннарынан холобура туох диэн буолар? Тургутдун норуот былааһа, тургутдун учредительнай мунньахтыа. Оттон хоту баллааны ити Бочкарова КСР кинилэр олох да билиммэттэр. Соҕурууҥҥу баллаана ити аныгы Ленскэй, Өлүөхүм оройуоннара баллаанна кыһыллар былааһа тутан олороллор. Ол иһин кылгас кэмҥэ кинилэр хайыыллар, инньэнэн кини бу хотторон айааны тиийбитэ пепеляев кэлэн. Онну пепеляевка буллаана Тимофей Петр Иванович Русун уонна Матвей Матвеевич Сипсептаах кинилэр болар били аһынан таҥаһынан уонна көлөннөн эрэ көмөлөһөллөр. Онтон Артемьев буллаана бэһин этэрэтин кытта ити саһыл сыһыыга сура тахсыытыгар баар диэн. Артемьев халлааттар бэргэннигит аллар диэн. Ордук ыйылла аны пепеляев хотторон коппуту өйдө. Кинилэр үксүлэрэ били Япония, Кытайга сүүрүүлэр эмиграция ол туһунан ити харысхал учуорбатын булустаан дьылҕаларын оҥостоото. Вену иннинэн үрдээх кылгас кэмҥэ элэс гынан ааһар. Ол гынан баран, холобура, кинилэр сүрүн суохтара буоллаҕына, бу кыһыл террору утары уонна үрүҥ террору humнатта сатааһын. Холобура, Петр Иванович Ороsin этэр, мин бу Чурапчыга олор уон алта киһи тылларын көтүрбүтүм диэн. Оттон Гаврил Семенов буоллаҕына, мин бу туохха минигэ олорон үс киһи ытылларын эмиэ саннабыттар. Ол гынан сэрии ата сэрии, ол кини баҕарбыттарын хоту буолбаттар диэн. Чэ, сөрүннээн өһү үөстэһигин өлөрү, холура аҥардас Чурапчыга биэһэн сэттэ киһини өлөрөллөр. Вена уурааҕына. Амма аҕын тоҕус киһини ытан өлөрөллөр. Бу онно оҕолор, дьахталлар эмиэ кытталлар. Буруйдара диэн ол били кэргэттэрэ Рябков эбэтэр Тоһуйдуо. Ол оннук. Ол гынан баран Вену холобура туох диэн буоллаадьы тэриллибитэ өстөөх да сыыһа дуу онно буоллаана вену сими тэрилетэ ол сэмэнек георгий ефимов тэрибэтэ ол атын атын киһи тэриэтэ кини бу тэриэнэ дьол кырбинника таахалайа хатаабыттар онон ити хана ити букпур хана биллэн туран биһи билин сүүс сыл ааспыт этэн үрдээх хоппотут кунук сыана биэрэбит баһарабыт ол иһин буоллаана ити вену тэриллибэтэ абыла имбираттан ханна эрэ орган эмиэ тэриллэн бу Кровенниковтаах алаяһата этэ. Билиҥҥи ото уруога билиҥҥи холобура бу ыччакка бу бену бу тугу хайалта хаха оччотооҕу үөрэхтээх революционнайа интеллигенция көлөнөтү уну революция хана тахпыт интеллигенция көлөнөтү уну барыларын үөрэхтээхтэри дьадаҥылары байдары бары ити хардаас маска дуккайах куута аҥардара үрүҥ буолаллар, аҥардара кыһыл буолаллар. Дьылынна тилбээбэлэрин кытта сэриилэһэн, оттон мин ааҕан-уоттаан таһаарыыбынан үс тыһыынча киһи курдук өлөр. Аһа. Оттон түмүгэр тиийэн, аны отутус сылларга репрессия буоллаҕына, бастаан бу бандьыыттары, тибиэну халлааттарын иннинэн барыларын хомуйталаана суох оҥотуллар. Ол кэнниттэн аны кыһыллары, ити Ойуунскайдааҕы, Муһахтааҕы суох оҥотуллар, бэрт диэтэр Байкаловтаах, Ылгыскай, Михаилы олорон Тахамантан олорор өрүттэр баҕайытык буоллар. Онон ол уруога буоллаҕына, инник айдаан биһиэхэ бу билигин холобура. Холобура ити аатын ааттаабаппын биэһирдэ улахан хололоох биһи тойоҥҥо билигин бэл диэтэр депутатка гиннэ сылдьар киһи бэйэтэ олох хомсомуол партия уонна ком үлэһитэ дьэ бу дьэ олох өр туругуруом дьэ санаабыт сэбиэскэй былаас дьэ уулунна дьэ көҥүл кэллэ диэн этэн турарга аны буолла билин эдэр ыччакка мин холобура сылдьаннарбар бааллар бу сэбиэскэй